An dann den Al-Ostar fir den Osten, den Canal Solin fir den Zentrum an de Lys fir de Westen. Ah jo, nee, Westen gëtt et jo net méi. Och vun de jonke Piraten an dem Käppchen do ass keen do. Bon, hei.

An der Stad Oulif Béieren an engem fréiere Schunggeschäft an der Maison de l'Europe, dat ass ëmmer ganz interessant, kënnt ee roueg do hinne kucke goen. Dann de véierten, dess siwenten, do ass zu Rodange ass d'Braderie, déi ass dann uewen um ieweschten Deel vu Rodange op. An der Haaptstrooss. An da kënnt dann den 8.7. dee Coaching, dee schonn annoncéiert war, mat der Madamm Colline Besch. Kritt en en S, C, H, dat ass awer net schlëmm. Bon, dann eng Bemierkung do zu deem, zu deem Coaching, Et ass keen anere Choix ginn, well déi Damm, déi ass. relativ bis iwwerchargéiert an huet eis awer déi Fawe gi fir nach eng Kéier virun der Vakanz eng Kéier zesummen ze kommen. Ech menge mir decidéieren da wéi laang dass mer hei bleiwen, well jo och dann deen aneren deen aneren Event zu Esch ass an dann géi mat ne an ech mengen déi Leit déi déi dann mussen de ganzen Zäiten do bleiwen zu Esch, dat heescht déi déi mat déi opriichten ne Déi kënnen net iwwerall sinn. Ech kommen op jidden Fall, déi Leit, déi et interesséiert, déi kommen dann heihinner a mir kucken dann, fir déi Saach ze kierzen. Mir mussen jo dann net bis dräi Auer hei bleiwen, mee dass mer um zwou Auer Schluss maachen oder esou. Ech mengen, dat fällt. Da kënne mer herno driwwer schwätzen. Jo, jo.
Bon, mir sinn dann allegueren och zu Esch vertrueden, well deen Event, dat ass schonn derwäert, fir deen et.

Zentrum, dass mer, egal wéi, dass mer awer do vertruede sinn, well et sinn ëmmer ass immens vill Leit do. A mir hunn do och ëmmer e Stand, deen wierklech zentral geleeën ass, wou mer wierklech, wou mer wierklech opfalen. A wichteg wär et, dass mer bis dohinner, dass mer dann,

Zu Miersch op der Braderie notamment d'Lucie, den Här Knaff, den Yvon an de Sven, dee war och moies war deen och komm. Also mir haten e relativ grousse Succès fir déi éischte Kéier, wou mer iwwerhaapt schonn Wa ech schonn do waren, da war en net grad a Mëtt am Zentrum bei niewent deenen anere Parteien, mee mer haten awer, mer haten awer zesammen eng gutt Ausgangsbasis, well mer nämlech um Ufank waren, virum Centre Mary's-Gare, an do ass e gudden Deel vun de Leit, déi si laanscht gaangen.

Ech wäert deemnächst och eng Kéier gekrönt ginn, da kënn ech mech nom iwwerall original hidroen. Bon, hei kënnt dann als nächste Punkt déi laafend administrativ Säiten. Wee weess do besser Bescheed? Also do ass emol eis Websäit, ass déi aktualiséiert? Jo. Also ech hunn e puer Saachen op d'Websäit gesat, zum Beispill d'Rubrik Piraten an Europa. Ech hunn ugefaangen en Dossier géi matzemaachen, esou wéi déi Jore virdrun och. Ech hunn e bëssen um Gemengendossier geschafft, well do sinn d'Informatiounen nach e bësse späerlech am Moment. De Suivi vum Bugfixing huet zwar allerdéngs nach net vill bruecht. Fir de März 2017 hunn ech en Entworf fir e T-Shirt Méi Fiedere herno am Punkt dozou. An dann nach e bëssen un der Websäit fir d'Sektioun Klierf geschafft. Eng Zeitung, déi mer deemnächst drécke loosse wäerten. An e puer Preparatiounsaarbechte fir Webvideoen, déi mer dann och iwwer déi nächst Woche verdeelt lancéiere wëllen. Deen jo ee Web Video ass deen fir eis allegueren ass, dee spezifesch elo. Deen ass fir eis, dat ass fir eis Gemeng Duerwen. Här Duerwen. Ech wäert mer iergend, mir wäerten eis iergendwann enke Kamera ausléinen, wäerten eng Samsden de Mëtte filmen, déi Saachen an e puer kleng Häppecher deelen an dann all Woch e Minivideo zu engem Thema lancéieren. Ass dat, wär dat dann och eng Idee fir déi aner Gemengen? Jo.
Dat wollt ech och nach virstellen, allerdéngs de Sven an de Ben hunn bis elo net konnten nach net drop äntweren, wéini mer déi Aarbechtsgrupp maachen. Mee meng Idee wär et schonn, dass mer iergendwéi eng Aart Studio preparéieren, sou dass alleguerten d'Kandidate laanscht komme kënnen oder d'Lëschte laanscht komme kënnen. Da filme mer dat während engem Samschden, da gëtt dat alles geschnidden, An dann hunn déi dann och hir eege Videoen, déi se dann iwwert hir lokal Säit deele kënnen. Ech hunn nämlech do, also vue dass mer schonn do derbei sinn, maachen ech eng kleng Parenthèse, also wär dat net och eng Idee, dass mer dee. Et gëtt en oppene Kanal tëscht dem Dock, dee relativ bis ganz bëlleg ass, well ech hunn och esou Reportagë vun Tourismus gemaach an do hunn ech fir d'Antenne hunn ech do 300 oder 400 Euro bezuelt an do kënnt een déi

Vu Stengefort dann, dann do ass awer schonn, an do derniewent leeft dann, leeft jo och dann nach en, eng, ech mengen do war muent eng Kéier, ass d'Viv Fréiléng an och de Göerns Charel, déi sinn och all muent eng Kéier drop fir Europa. Jo, okay, dat heescht net, datt jiddereen dann zu där Zäit aschafft. Jo, mee do ginn et jo keng konkret Zuelen, mee et ass jo. Do mussen och bestëmmt Statistike ginn. Mee fir dat elo e bëssen ofzekierzen, Ech hu lo keng Iwwersicht iwwert eise Gemengeplupalbudget, wat mer do nach opstoen hunn. Et ass nämlech och esou, wa mir elo keng voll Lëscht zu Buergerwald an zu Esch hunn, musse mir warscheinlech, wa mir an der am Fernseh present wëlle sinn, eis Minutte bäikafen, fir datt et Sënn ergëtt, do iwwer Videoen ze produzéieren. Dat ass bei de Bertelsmänner, ne? Jo, bei rtl. An dofir, ech hunn absolut keng Ahnung, wat u Budget fir de Gemengewal, fir d'Gemengewalen nach do ass. Dofir, dat misst een an enger AG Medien schwätzen oder an engem Walkampf, oder net méi do. Nee, do
schreiwen se op, dass mer driwwer schwätzen.
Ech hat nämlech och iergendeng Kéier hat ech fir mech selwer esou e Reportage gemaach,

Wann dat elo Schott ass, dann ass am Fong och scho net schlecht. Jo, ech hu mer opgeschriwwen, soubal de Ben an de Sven elo mol en Datum genannt hu wéini si dobäi kënne sinn, wäerte mer och doriwwer schwätzen. Da geet souwisou eng Invitatioun un all déi Fräiwëllegen eraus an da kënne mer dat nach eng Kéier thematiséieren an där Versammlung, déi nëmmen fir d'Medien geduecht ass.

HQ mat an der Mëttesstonn gi mer eis Pizza sichen an bon hei steet dann awer den 8 Juli fannen ech suboptimal vue dass d'Piraten mat Dir maachen. Et ass eng vun den gréissten, do ass keen Zweiwel hä? Mee et ass natierlech elo fir do fir am Fong geholl dee richtege Wee ze fannen hä? Ech kommen dem sécher och op Esch an, dat läit op der Hand. Ech muss net, ech muss net moies em 10 Auer do sinn, mëttes em zwëschen 15 a 15 a 17 Auer leeft dat meescht. Also déi Parad, déi Parad oder den Ëmzuch, wou et derwäert ass, wou mer zu méi sollte sinn,

Dass et en Tüll ass, mä ech hu mer gesinn, dass ech der déi wäert net gutt dofannen. Am Géigendeel, ech fanne souguer, dass et extrem nëtzlech ass. Mä et ass just schued, dass et de selwechten Dag ass, well mir wäerten kuerzfristeg.

Wéi vill Stonnen sinn dat? Majo dat ass elo emol, et soll jo 3 Etappe sinn, ech hunn ech hunn zwar d'Donnéeën och elo eegeschent hei, mee dat wären dat wären also mer hunn dann elo emol déi éischte Kéier komme mer emol zesummen fir hei op an den Haschkuch. fir eng Iwwerleeung ze kréien, wat, dass hatt och weess, wat wëlle mer hei, wat breet hatt vir. Mä dat ass, dat ass déi, déi den Aachten ass. Jo, déi den Aachten, fir emol fir eis zesummen ze begéinen an dass, dass eben deejéinegen, deen de Cours hält, och weess, wat sinn eis Bedürfnisser, wéi ass, gesäit eise Programm aus, an esou weider. Well, bon. D'Gemengewalen, dat ass leider eppes ganz aneschters ewéi d'Landeswalen. Bei de Landeswalen, do hues de, do hues de Thematiken, déi iwwerall d'nämmlecht sinn op de Gemengen. Déi Gemengen, déi, déi eng, déi, déi si gutt informéiert, déi hunn, déi, déi kréien, déi hunn och gutt, déi hunn och gutt, e gutt, wéi soll ech soen, Gutt Verbindungsméiglechkeeten also an esou weider Och d'sportlech Méiglechkeeten, déi aneren, déi hunn iwwerhaapt, déi hunn iwwerhaapt näischt hei. An dofir, dat ass et gëtt, et gëtt eng gemeinsam Basis. Mir hate jo déi puer Kéier, wou mer mat Dir zesumme waren, hat, hu mer jo och scho probéiert emol eppes Gemeinsames ze fannen. Mee et ass also an déi Ideeën, déi den Sven hat,

Wéi laang si dofir am léifsten Zäit gi verrechnen?
Also wa si elo seet, ënner 6 Stonne geet et net, da gëtt et schwéier.
Well ënner 6 Stonnen, da bréngt dat och näischt.

Mir sinn de Moment si mer zu knapp 600.000 Leit, do fänke mer schonn u Problemer mam Waasser ze kréien, well mer musse spueren. Ech ginn et mer net un, dat ass e gudden Gedankenustouss. Wéi ass et bei eis? Also mir hunn zum Beispill an eiser Gemeng

dann moies puer Stonne maache kënne fir dass säi Scan léiere kann an dann hu mer awer nach Zäit fir dann Esch erof ze fueren. Jo well ech mengen deen huet, also huet hie keng Problemer domadder, ech mengen déi Stonnen déi hu mer dann, déi hu mer nach no der Vakanz am meeschte gutt vun, da musse mer awer richteg. Dat heescht mir kréien net voll facturéiert och wann se net schonn. Dach mee déi Stonnen déi.

Super. Mee wat misst dat da passéieren?
Newsletter déi déi passéiert och e bësse well mer do och Reklamm maache fir Bestellungen eventuell wann den nächsten Punkt duerch geet. Dofir geet dat mat de Bestellungen vläicht och net méi op.

Mäi Punkt, also wéi Der elo matkritt hutt, den 8 Juli ass de Gemer zu Esch, brauche mer Leit um Stand an do gëtt et e Päck vu Leit, sech kënnen androen, déi interesséiert sinn. Dann hunn ech fir mech selwer och en T-Shirt entworf, deen ech wëlles hat fir den. de Stand unzedoen, mee dunn hunn ech mer geduecht, do kann ee vläicht eppes méi draus maachen, dofir wann aner Leit deen T-Shirt och wëllen, dann. Hues de eng Foto vum T-Shirt fir ze weisen? Jo, awer lo net hei, déi ass an der E-Mail, an der Newsletter, mä op alle Fall wann aner Leit deen T-Shirt och wéilten, dee giff wa mer der Spreadshirt drécken, do ass der 25 Euro kaschten, an dunn hunn ech mer geduecht, vläicht kann een och eng gréisser Saach draus maachen, dat heescht, dass mer se vläicht e bëssen esou op Stock printen.

Ech hat ee ronderëm gemellt. Wat ass Är Meenung zu deem Virschlag?
Dofir.
Dofir? Dat heescht, dass mer da op Stop drécken. A wéi enger Gréisst bestells de dir op de Stop-Knopf? Also esou gesinn se aus. Dat ass e bësse kleng.
Ech géif just den Text an der Mënsch dee cryt, ech géif deen einfach duerch love ersetzen. Ech mengen, dat ass méi generesch. Effektiv, jo. Jo. Voilà. Wéi eréischt géifs de op Stock huelen? Ech froen einfach mol beim Sven, wat hie fir vertrietbar hält.

Ok, ass jiddereen d'accord domat? Ass keen deen eppes dogéint huet, da wäert dat dann ugeholl. Also 25 T-Shirten kafe mer all. Nächste Punkt ass deen deen ech scho opginn hunn. Dann den 3.2, Participatioun un der Parad. Also et ass sou, dass säit 2012 all Joers eng Parad stattfënnt an do si mer och ëmmer drun deelgeholl. An dëst Joer hätte mer d'Chance den éischte Won ze stellen, deen net vum Organisator selwer kënnt. An dofir géif ech dann undroen, fir esou eng Locatioun vun engem Won plus Dekoratioun an en Drock vu Kalikoen, déi dann drunhänke kommen. Kalikoen soll och geneeresch sinn, sou dass mer déi fir spéider Joren och nach emol benotze kënnen. Do hunn ech einfach mol grousszügeg 600 Euro veruschlagt. Woubäi mer beim Drock vun de Calicoen a beim Budget fir den Opbau däitlech drënner dierfen ausfalen. Mee ech wollt awer dëst um Héicht huelen, fir do keng béis Iwwerraschungen ze hunn. Dat wär dann alles sou. Eleng schonn den Opbau, dee wäert warscheinlech keng 100 Euro kaschten. Dofir, also sidd Der d'accord, dass mer och do 600 Euro.

Sidd der dofir oder ween ass dogéint? De Ben enthält sech, huet e gesot, bei all Punkt, wou et ëm Sue geet.
Dat passt.
Okay, je merci. Dann den drëtte Punkt ass einfach nëmmen d'Nobestelle vum Stock. Mee ech mengen, dat musse mer net Beschléissen, oder? Et ass einfach, dass den, déi, déi Meng, déi mer virun zwee Joer gestallt hunn, ass net méi esou vill do. Dofir proposéieren ech, dass mer dann och déi Meng opfëllen, déi mer deemools gestallt haten. Vu wat schwätze mer do dann? Kondomer plus déi, déi Kartrand, déi ronderëm kommen. An dann huet nach iergendee Kleit net opgeschwat. Wat heescht iergendeen? Ech weess net méi, wien et war. Et steet op alle Fall säitdeem ëmmer am Pad.

Wat ëm wat ass do gaang? Jota, Scouten, Jamboree on the Air an Internet on the Air, Jota, Jota, an ech hat proposéiert fir do matzemaachen, entweder hei am HQ oder mat de mat de Kopleschter Scouten. Ech hat elo telefonéiert mat deenen, dee vun de Scouten zoustänneg ass an der Géigend hei, déi hunn e Chalet, déi kënnen am Chalet bäi deene maachen oder hei, eng Funkstatioun, déi hunn ech jo schonn hei, d'Antenne hunn ech hei,

Zu Esch do hate se e Sektiounskongress. Weess ee wéi et do ausgaangen ass? Ech hu lo nach näischt héieren.

Sou, ok. Du weess nach net, wat déi geplangt hunn deemnächst oder wat soss do Neies gëtt oder wéi hir Lëscht ausgesäit? Nee, dat weess ech net.
Den Ivo Depen hat et zwar, muss ech awer éierlech betounen, e hat e puer gutt Punkten, fir och als an de Wahlprogramm ze setzen. An mir haten och zu him gesot, e soll dat, an ech gleewen och heihinne schécken, dass déi Leit och gewuer géife ginn,

Bon, also bei eis ginn et elo punkto Lëscht keng weider Neiegkeeten, just datt ee Member méi kuerz triede wëll. Ansonsten hunn ech vun deem Projet elo geschwat, datt mer déi Mikrofilmer do, Videoen, wëllen ophuelen an datt mer och un enger Zeitung schaffen, wäert esou d'Format vum Freier Krop sinn, vläicht esouguer nach net nëmmen 8 Säiten, mee 16 Säiten. Mol kucken, wéi mer d'Texter erbäi kréien. Déi géifen dann per Touteboîte dann un all Stot goen. Ech kënnt en an Numm ginn an en ofhuelen. Ah super,
voilà, dat ass et eigentlech och bei eis. Edward Breck hunn ech guer keng Informatiounen.

Péiteng, Wee sinn, wat et do Neies gëtt?

A jo, bon, ech schwätzen da fir Kielen, dat heescht, déi nächste Kéier invitéieren ech emol den Jörg och heihinner. An den Alain, deen hat mer elo en Numm och ginn. Dat si leider déi, jo, déi, do sinn zwar dräi Leit,

Et huet soss kee méi eppes dozou ze soen. Dann hu mer dat zur Kenntnis geholl. Alles kloer. Ginn et soss nach Saachen, iwwert déi mer schwätze sollten? Also, wa lo nach een e spontane Punkt huet, da wär lo d'Zäit.
Also, dat fand ech, wat ech elo schonn e puermol ugeschnidden hat, dat ass, wa mer kënnte vläicht, Auf die Schnelle bis an die nächst Uertschaft goen, eis emol weisen, dass et keng Stonn sinn, jo, da sinn déi Leit souguer op denger Streck, dat heescht, wann s de elo aplaz wiers du ëmmer vun Koplescht a Richtung Miersch, oder du kënns och, wann s iwwert de Katrewang fiers an du fiers dann iwwer Keespelt, dann kënns du och erëm nees op d'Ae.

drop ze setzen, dass den d'Leit dat zeréck schécken. Also dass een zum Beispill déi hir Kaarten do géif à tous les manèges zu de Menage schécken.
Dat selwecht hate mer zwar och schonn, oder? Fir d'Europawalen.
Hu mir eng Méiglechkeet, ATRen ze schécken?

Mir haten nämlech gesot, fir de Süden drun ze erënneren, de Kongress ze maachen. Wa bis Enn Mee näischt ugekënnegt ass, sollte mer se net drun erënneren. Dat maache mer dann hei mat dem Kongress. Jo, well, bon, ech hunn et scho gesot,

A jo, vun den anere Saachen alleguerten hu mer entweder driwwer geschwat, respektiv do mat deem Haus, wou de Sven net doheem ass, deejéinegen, deen do endlech Bescheed wéisst driwwer. An dann, Jacquette, hu mer déi Suen erakritt mëttlerweil? Nach net. Nach net.